די הוט בלייבט ווייטער אויפן קאפ, די וואלענע ציצית קענסטו ווייטער אנטון, און די פאות קענסטו לאזן וואקסן ביז די קניען, אבער די אמונה איז נישט דא, אז מען היט נישט די אויגן איז נישט דא קיין אמונה, און היינט איז עס זייער זייער זייער, דאס איז די צרה אין נעבעך היינט, קען אויסקוקן אינדרויסן ווי א חסידישע בחור, א חסידישע אינגערמאן, און אין טאש האט מען א. א מאשינקעלע וואס מען קען אויף דעם קוקן א וויירוס, און דער מענטש כאפט נישט אז דורך יעדע מאל דו קוקסט א מאווי פון טומאה, זיהמה, לכלוך, שמוץ, אייבערשטער זאל אפהיטן, וואס געשעהט? גייט אוועק די אמונה, און אז א מענטש לעבט א איד אן אמונה שפירט נישט קיין טעם. שפירט נישט קיין טעם אין לעבן, מוז מען זיך פאררייכערן מיט סמים, מוז מען זיך נעמען פאר דראגן די מח, א מענטש האט צער מוז ער נעמען פעין קילער, קען נישט לעבן, א מענטש האט צער, א מענטש האט אפערעישן, מוז נעמען פעין קילער, נו א מענטש האט צער פון די עצם זאך פון לעבן, האט נישט קיין אמונה, האט נישט אויף וואס צו גלייבן, איז דען די ערשטע זאך אז א מענטש וויל זיין פרייליך מוז ער מקבל זיין אויף זיך ער גייט האבן ריינע אויגן. א טעלעפאן צו רעדן קען איך האבן, אבער צו קוקן א וויירוס? נישטא אזא זאך. איך האב א זויבערע טעלעפאן נישט ווייל איך האב א משגיח, איך האב א זויבערע טעלעפאן נישט ווייל איינער קוקט מיך, ווייל איך בין א איד און איך דארף אמונה און דער אייבערשטער לאזט אונז נישט קוקן, און אז מען קוקט אונז ווערט מען א אומגליקליכער. מען קען עס זען אויף א מענטש, ווער עס האט אויגן קען עס גלייך זען אויף א מענטש, מען דארף נישט זיין קיין חכם, מען דארף נישט זיין קיין צדיק. זעט א מענטש א ליכטיגקייט, א פרייליכקייט, אה, ער איז א זויבערער, זעט א דערביטערטער, וויאזוי דו גייסט אנגעטון, זעסט, קענסט אויסקוקן ווי א רעבע, קענסט אויסקוקן, קענסט אויסקוקן ווי א, ווי א, ווי א, ווי א, ווי א קנאי, איך ווייס נישט וואס, דו האסט א, דערביטערט, דערביטערט, דערביטערט, דאס קומט פון די עבירה, רחמנא לצלן, פון פגם הברית. פון מען היט נישט די אויגן, אלץ הייבט זיך אן מיט די אויגן, איך גיי איך גיי אכטונג געבן, איך גיי אוועק ווארפן אלע אלע זאכן וואס איך קען קוקן, איך גיי גארנישט קוקן, און אפילו איך האב א חבר וואס זאגט מיר אה, מאך דיך נישט נאריש, דאס איז נישט קיין עבירות, דאס דאס קוקט יעדער, איך קוק עס נישט, איך האב נישט קיין שייכות מיט איינער וואס רעדט שמוציג, איינער רעדט ניבול פה, טראג מיך נישט צו קיין פארטיס ווי מען ווי מען ווי ס'איז דא דארט עבירות, לאמיך אפ. איך וויל זיין פרייליך, איך וויל אויסווארטן מיין שידוך, דער רבי האט אמאל געזאגט, די גיהנום און די גן עדן זענען דא אויף די וועלט, איך וויל אויסווארטן מיין שידוך, איך וויל אויסווארטן מיין כלה, לאז מיך אפ, ווייז מיך נישט יענעמ'ס כלה, ווייז מיך נישט יענעמ'ס ווייב, ווייז מיך נישט גארנישט, אך א עקלדיגע זאך, עקלדיגע זאך שטיין און קוקן אויף דעם כלה און אויף די, אך לאז מיך אפ, איך האב מיין שידוך, איך האב עס נאכנישט, איך וועל נאכאמאל בעטן דעם אייבערשטן.